Tiri kurarama mumazuva esocial media. Yambiro yangu ndeyekuti Hello guys, how are you? My name is SGP kana kuti Sekuru Gudo Pikicha TV. Yes, ndinouya pano ndichidiscuss nyaya dzakasiyana siyana. Uh, chinangwa changu chiri chekutokonya Ah, kune imwe kona mubrain mako musoro mako kusina kumbenge ah, kwasvikwa eh, nevamwe so anyway kana usati wasubscribe hazvinhu zvakangonaka kuti ungosubscribirawo gudo rino iri yes ndikwanisawo kunge ah, ndichiwana mari yekuti ndinotenga mazino anyway eh, regai eh, tipinde munyaya yedu yanhasi as you can see there we have winky d that is a screenshot from winky d's latest eh, video Uh, yes uh, kune vanofarira wingi d aiwa hatichakudzorei because matoo pane chimwe chidanho matoo pane mamwe malevels anyway chinhu chandangotanga nekutaura ndechekuti guys you need to know basa revanhu vanonzi mainfluencers mainfluencers ndovanhu vanotaurisa sesu so pasocial media kana kuti pamainternet platforms akasiyana siyana chinangwa chedu chaicho chaicho kukuudzai chokwadi our number one priority is to make money saka tichakuudzai zvinhu zvatinokuudzai zvimwe tee tichinyepa i can tell you 90 percent of zvinhu zvinotaurwa ndezvekunyepa because chatinee chida kudriver yatinoti traffic kana kuti tiwane maviews ekuwanda tobva taita mari saka you must be very very careful uh, pane maarticles atinopublisha uh, kana kuti miono yatinenge tichipa so jumping into winky d as latest new uh, offerings haa ah, pakaipa paindaneti panga paine bongozo so ndakangomirira hangu kuti eh, kungodzikama mbichana kugase ndobva ndazouya zvangu sasekuru kudo ndichitaura sematauriro andinoita yes of course ndakateerera masongs emukomana Mm, I don't want to tell uh, ma, manyepo zvangu kana kuti malies to me in any there is nothing unique about wingitiswa manje manje but what i can tell you what i've observed ndezvekuti muzimbabwe mune yatinoti invisible war mune hondo iri kurwiwa isingaoneke nemaziso i think iri kurwiwa muspirit inozongonoda kunomanifesta panyama here and there ndo patinozoona pakukakanwa nharo sedziri kukakanwa idzi uh, pare zvino so point yandiri kuzama kutaura ndeyekuti vanhu vari muzimbabwe vakatsamwa zimbabwean people are very very frustrated especially neeconomy eh, nemafambiro ari kungoita zvinhu zvakasiyana-siyana saka the only way they can express themselves is to vent out nekutora masides yes this is where they take sides vachiataka a certain celebrity vachirepresenta a certain celebrity or vachitanga vari kufevhera a certain celebrity this is not new i hope uh, kune vanhu vanogara vachifambirana nenguva muri kuzviona zvichiitika this is whereby people come in vachiti haa ah, sekalazi mambo ndimambo vamwe vataiwa wingi de igafa but the truth ndechekuti vanhu eh, vane bitterness people are angry and the only way they can say it is true or to wait for vanhu vari popular kuti vaite sevanonetsana then they came in vachitora masides uyo achisapota uku uku neuku saka at the end of the day tinozonyatsoona kuti pane nyaya chaiyo chaiyo ndeapapa hapasi apapa saka to tell you from what ihave observed ndiri kuona hangu kuti aiwa bhama remukomana is way way below just like zvakaitika kuna macheso vanhu vakanditsamwira vamwe vakaunsubscribe vamwe vakandituka but chokwadi ichokwadi you can tell you can tell kuti this is not the wingi d that we were expecting in 2025 we were expecting something much much bigger And now chinhu changosara ibhachi repolitics raari kuhwanda naro. Of course if you go against the big guns in Zimbabwe you trend there and there. Saka kutrenda kumwe ka kana tiri vanhu vakadzidza chaizvo chaizvo vanhu venyika yambotungamirwa naMugabe vane mbiri yekunzi takadzidza hatingambobatwe kumeso nezvinhu zvakapusa kudai. Tese tiri kutozviziva kuti chiri kungotrenda panyaya yemusic yaWingidi it is the political side of his lyrics and the political message that is hidden in his lyrics otherwise when it comes to entertainment i don't think kuti you can hire winkid kuti aimbe masongs ayo achiimbira amai vako and say winkid i was entertaining your mother or mari yako yaendera zviripo when it comes to entertainment haa ah, hasisiko ikukuko hameno tingati ari kupi chaiko chaiko saka chinhu chandiri kuda kungoti inini ndizivise mhuri yezimbabwe ndechekuti ngati e, savarairwa nemavara eshato timu rangu chokwadi chaichi ndechekuti we need new blood in the music industry vanhu munogara muchichema chema e havadi kuva pazvigaro e havadi kusiyira vamwe ndiani anofanira kutanga imimi akaenda kuhondo yairwa nepfuti yekuti munhu aigona kufa nehondo yedu yemangomai yekuti wabenefitawo zvawabenefita its time to live so for me i think its time for these big guys these popular artists to retire and pave way for new up, upcoming artist hakuna chinhu chinyowani chiri kuimbwa nana wengidi zvinhu zvese zvakatoimbwa ende kuna vamwe vanhu vakatozviimba zviri much much better saka hatimbobva takabatwa kumeso tichinzi wingidi dhara anozogona kuimba kupfuura vamwe vaimbi hapana chinombonzi anogona kupfuura vamwe vaimbi baba then is nothing special about it we know and we are very very aware of why people

need to be doing kuti azonzi adeserva kupiwa a certain award so tangoti tingovhurana pfungwa e, tichitofamba takatodaro a lot of these artists they need to retire we have a disease in zimbabwe whereby people do not want to retire why do people don't want to retire zvinhu chakanaka macheso must retire ene zvaane vana vake anofanira kuita pave way for his sons woita take over munhu usati waakusemesa munhu usati waora munhu usati wakumhara une nhunzi munhu usati usati waakufurwa waakusvipwa pasi senene vanhu you must just retire you know zvakanaka but munhu anomirira kuti vanhu vatange vafinyamisa kumeso kuti hapane chanohwa pano ndo paanotanga kuzoti ah, panapa ah, ndiani mumwe wandinga saka ni music industry yedu iri kuurayiwa nevanhu ivava ende vanhu vacho vari kuvapa mbiri yekuuraya nyika ndimi mafans ndimi maartist because i can tell you kuti 90 percent of zimbabwe fans vanhu vanosapota music they are also artist vari kutoda kutoendawo kunorirawo sezvekuita varume but they are so so stupid level racho rekudzungaira rakanyanya how can you rally behind somebody ari kutokushayisa sadza kumba kwako instead yekuti utopinda muringi nemunhu iyeye uprove kuti iwo oh, ya good saka i can tell you kuti our music space is now the same as our political space as well vanhu havadi kusuduruka kana vambogara kudhuze nemoto havachadi kuti vamwe vambodziisawo mipimbiri yavo ndovaakuda kungoramba vakati zototo pazoto ipapo but anyway uh, summing up the ai video thereis a friend of mine akaita video rake some months ago anonzi donvet an ai music video uh, kana usina mbiri zvako usingazikanwe

kana taakuda kuburitsirana mafacts haa ah, hapana hapana zvakanga zvatoitwa nevamwe kudhara izvi saka ni there is nothing special about this and lastly a lot of people are going to lose their jobs kana ai ikabvumdzwa kuita take over and also creativity yacho hapasisina zve chimwe chinhu chandida kutaura about wingidi ya murume akaomera mm -mm. can you tell me kuti haaone mavhidhiyo anoitwa nasap nasap va very very nice videos aiwa kuomera kwacho kwemhando hakuzodi kusvika pakadaiwo aiwaiwaiwaisareenda zvangu wakaomera murume tadza kubhadharawo vhidhiyo rethousand us wangotorwawo munamba wevhidhiyo